Bon café. No e Glynis. Mi babo mi por pensa cu bo ta tin cabey di straight. Anto toch si. Si no. Cabey di straight, wave, wigs. Tur es pa purba. Tur cos pa purba. Tur cos. Anto ma enjoy nan tambe. Ma enjoy nan. Nos mi no por sinta ki nan anto bisa cu mi. No, su con tabata un experience cu nunca lo mi no tabata kier. Mi ta contento cu mi tin nan tambe e experience ey pasobra esey ta pone cu tog mi bay pensa otro anto no esey ta nifica cu boso con si bo ta usa e wigs nan of straight bo cabello cu ta un mal pensamento pero e ta bira algo.

N tigi kontra di mi boluntat, anto tabata pa ami juist ku Angela mi no tin gana di sa di kasa sin mi. A bo a enjoy e week, bo a enjoy e streek. Bo a enjoy e, maña bunita, tur kos. Dus mi mi ta ègt, mi ta ki uniek Angela ku so lo bo kere ku mi ta bisa nò mahoso òf nò ma enjoy tur. Ora mi wak mi potrètnan pero lokal ku si mi ta haña pero si ta un opinion di mi mes, ora mi mira e potrètnan Ei mi ta bisa, an tog mi ta mustra mas grandi, mi ta haña ku awor aki ku mi ta own mi promé ku mi ta tin lòks, own mi natural hair, mi ta sinti mi hopi mas yòn, mi ta mustra hopi mas yòn tambe. Pero tur e estilonan di kabei tabata bo propio keuze òf nan a bin di otro persona? At first no, Dus ku mi ocho aña mi mama a disidí di streit mi kabeinan. E tin su verhal tambe, mi mama ta un señor un tiki mas kolo habrí, e tin kabei europeano, mi tata ta un hòmber pretu, kabei black hair, dus mi mama no tabata sa kon pa bai om ku mi kabei, anto dor di esei el a opta pa. Straight mi kabei. Anto ami mi hañ'e bunita n'e momentu ei pasobra mi haña mi kabei parse di mi mama, oh wow masha bunita mes. Dus bo no sa, anto bo ta un mucha no, dus bo no sa kiko eigelijk ta bunita anto kiko no, ta e gevul ku bo tin n'e momentu ei. Pero mi yu muhé mas grandi a bi a pone mi bira konsiente ora e a puntra mi pero hey mam. Vindt u ons haar dan niet mooi? Waarom heeft u dan stijlhaar? Waarom hebben wij dan krullend haar? Ku kuantu aña nan por traha esei? Es un grandi tatin ocho aña, anto es un chikitu tabata tin no si kuater aña na e momentunan ei. Anto pa mi e koi tabata e koi a kibra mi kurason hondo, kibra mi kurason. Dus ami ta best wel radikal. Mi ta bisa boso nan heel eerlijk e mesun marduga ei mi a kòrta tur kos pa Shabao.

usa produkto tur e kosnan ai pa bo segun bo ta kere un tipo di manera ta esista bo manera pero meestal ta e lokal ku bo ta tene pafo e e commercialsnan ku tin kiko ta e bunitesa di kabei bo ta komprende dus einanan einan e problemanan ta bini pasobra kimi ta bai usa den mi kabei kon mi ta bai mantene mi kabei tur e kosnan ai. Ku bo no a siña boso fo'i ocho aña bo ka bey ora. Mi no sa mes ku mi ta tin un cruel. Pero ami tin e mesun experiencia ku dies aña mi mama straight mi ka bey. Si. Anto ta ku binti dos of binti tres mi ta mane ok kon mi ka bey mes ta? Anto mi tambe gewoon kortex kortiku kortiku anto Jaynan laga e krese. Pero den mi kaso e straightmento no a afecta mi. Asina i pasobra nan ta na Suisa, anto bo ta den un environment di hende blanco so. Entonces pa ami tabata gewoon oké mi tin e cabei straight pero eigenlijk e ta cansa mi pasobra mi ta sport, cada bes tin awaceru, e cuido ta cansa mi, pero internamente e no a mane haci algo cu mi. Pero mi sa den bo caso mi kersi tabata un tiki diferente. Si, ami si, ami fo'i ocho aña reis mi a bisa mi no ke straight, anto eigenlijk pa prepara mi mayornan cu E kos no ta bay pasa, pero ora bay yega edad bay bay brug klas, ya mister asun kos ke kabay nan, asun kos ta kiti un dia asi, ya mama bay ke kabay nan kabay nan asina, bo ta bay skol grandi, mi mene laga nan mane nan ta nan ta bon, pero e struggle tabata ril, a mastrika si, mastrika dos aña, mi mama di oke bo mono ke street aina, Nos ta strika pa hasi e manejabel. Pero ami a bisa mi mes ta siña dil ku mi kabei, mi no ta wori. Nos ta strika dos ai, despues di dos ai mi por a sigui mas. M'a mira ku mi mama ta ta den un huki, so mane ba menshona awor bo mama no ta sa kon pa maneh'é, anto el a si'é. Pero ami si a fait Dos, tres aña largu prome ku m'a siento na momento ku m'a mira ku e ta den huki mi an'e ey mi sa ki mi tin ku hasi e ta sintié impotente ey nan mi dibo sa mama du mar pero m'pareu ku mi ta bisa du mar mi mente ta bisami mane bo a yu'n chans bo ta kòrta tur e kos ey ku unda bo ta unda bo ta bes ta no diesocho aña bo a bira mucha grandi tòg diesocho aña mi ta mane ora mi ta diesocho aña. wègnan. Nto baseo ora bo ta sinti dje-so ciego eh? No, no? nan a bin e struggle interno di e kon mi ta keda. Prome ke se mi a aseptá mi kabei ful pasobra mi ta tami kabei, pero mi a kambié, mi sin ku aseptá e kambio, ando mi ta drai rondó di hende ku Ta embrace e cambio y no loke ta ta. Dus el a bira, mi a bira bogus di algo cu mi no ta bogus di dje. Dus e nada, mi no struggle di e e. Con mi tin keda? E e cabei chiki, e no, cabei chiki no ta bunita e tempo ey. Awor mi no sa, por example, awor mi sa mi luz awor aki si hende ta embrace cabei corticu mas, si of no? Pero e tempo e cabei corticu. No ta netjes. Na ora kende nan ta asept'e loke mas tantu si. Nan ta aseptá ka bai natural en generalmente hopi mas tantu. So di ami tambe a kuminsá ku kabei natural esei tambe tabata un struggle pa ami pa mi bai kabei natural no. Mi ta tin kabei di streit mas streit mas streit ku mi tres kuater aña segun mi tambe mi a kuminsá brug klas. Punto mas straight ka bay nana pero ami no ta tin mal experiencia mesun cos cu bo mi no tin mal experiencia mi no ta corda nada malo cu mi mama semper a paña leuk mas si tur cos ta mandi e no tabata un bad memory pa mi ni e ka bay di straight tampoco mi a gewoon embrace tur dos pero deep down semper mi tabata mira algun hende aki aya cu ka bay cruel anto semper mi tabata gusta e ka bay cruel ta leuk anto mi tambe ta taki mi ka bay cruel Nto ku e ka bai di Straight Miami ta hinka mi produktonan den dje, e ta krul un tiki pero no krul manera bo ka bai natural. Anto ora mi ta kor ora mi debata studia na Hulanda m'a purba laga e krese dos tres biaha pero tog m'a bira streite, ora mi tabata biniendo Kòrsou bin traha, pasobra mi a bai un kontrakt pa bin traha na Kòrsou Ma lag'e krese, anto nèt e dia promé ku mi kuminsá traha, ma streite e anochi ei. Anto mi kabaya krese asina largu, so mi di mi ta bai full natural. Pero atrobe i nana mi tabata tin e struggle di e e mi ta bai kuminsá un trabou nobo, bo sa bedrijfswereld, bo mester si der profeshoneel uit, bo ta bezig ku klientenan grandi, bo sa hinteramente e mundu di bedrijfswereld ta hinteramente otro. Inda esei a pone ku mas triste ke bai e dia ei atrobe. Ta ora interesante pasobra bo ta bisa bo mester siti er profeshonel uit. Kiko ta profeshonel pa ku ka bai? E no tabata ka bai natural e temporada ei no tabata wòrdu mira als profeshonel. Mi ta kòrda pasobra mi a traha uiteindelik un aña un aña i medio asina dus es mi a stòp anto dus es mi a kuminsá ku naturals. Mi ta kòrda e temporada ku mi a kuminsá tambe it was a hele tabú. Het was een hele taboe cabei natural, vooral den bedrijfswereld tambe. Banconan mi ta cora cu bo, nan no ta acepta cabei natural. Awor aki nan ta aceptele hopi, pero temporada di cabei natural no ta worde acepta. Anto mi ta cora mi a yega hasi un workshop cu un señora, e señora aki, mi no ta cora su nomber awor awor aki, pero e señora aki Tabatin dret. Pero e tabatin asina un puesto halto den bedrijfswereld. Anto Emma invita mi duna un workshop bosa di informacion con con toch e tabu bo a yega asina halto cu bo puesto cu dret. Correcto. Pa e temporada ey. Awor aki ta ser helemal normal. Correcto. Pero e temporada ey ta basa helemal den tabu. Anto tin ki tin ki durante e añanan bo ta mira con e cosnan ta cambia. Awor aki het is een hele andere wereld atrobe di loke tabata ta e temporada ei. Pero manera e Glynis a bisa hoy cu su mama no por a maneha su cabei na mucha. Awor aki cu bo tin e salon bo ta mak na e mayornan cu ta bini cu yunan cu nan no por maneha nan cabei. Sigur sigur, anto vooral atrobe mamanan cu tin un tipo di cabei un tiki mas liso Na akor bo na a lanta den e wereld di ai mi ta halen tiki sky root cos mi ta bai krul ta un otro wereld atrobe mas produkto un manera di los e kruls nan dus e mama no konosé e kos ei e no lanta den dje e mama tin ku bai siña konosé kon pa dil ku e kabei atrobe unda tin hende ku. Ta drenta den e wereld, nan ta bai siña ku nos e yu su kabei, pero tin otro ku no tin e pasenshi. So mi mama biforbel tabata manda mi serka, e ta tin dos bisiña ku ta por a peña mi kabei nan. Tabata manera nan ta tin hopi pasenshi, dus nan tabata hasiele, pero e mes no ta tin pasenshi. E no por a hendele pero tog e no tin e no ta tin e pasenshi ey pa sinta pasobra kon finger comb mi kabey saka brua of whatsoever do ya esey ta e problema di mas grandi nan pasobra nan ta kere ku nan tin ku saka brua pero actually ta nos kabey mes ta stima e brasamento di otro ey so bo tin ku hendel e manera di e kabey bo tin ku cambia e kabey.

So be it paso bo a make a choice ora bo bira grandi tambe cu bo ta mane bo no tin yuende pa blame paso taba make a choice bo sa con pa bay back hopi mas facil. A mi ta pensa sorry mi ta pensa it's about your life style ki tipo di life style bo ta gusta kico bo ta un hende cu ta gusta handle cu bo cabello tur anochi tin hende cu tin cabello natural nan ta sinta Pues nan ka bai tur anochi lanta mainta loss demasha lek mes pero esei ta bon pa nan ami tur hende mi ta sika bai ku pa tur hende masha lek mes pero ora ta yaka na ami mi ta masha flo mi esei banda nan dus mi ta prefera krul mi kabei nan mi ta bai dos tres siman kuné tin bia kuater rèkje bolbe laba bolbe kuminsá atrobe Tin hende otro hopi manera abo ta gusta bo dretnan dus it's all about your lifestyle nada no ta esun di mas korekto. Mi no sa si abo ta haña tambe ku befòrbuèld nan ta bisa bo dor ku bo ta un hair dresser dus ku un natural hair dresser e ta mas fásil pa bo own up bo kabei so ami si ta tende esei hopi dus dor ku mi ta un loctician e ta mas fásil pa mi kanda ku mi kabei Brua. Ami ta bisa growth by the wave, so ami no conoce e palabra brua. Mi cabey nan no ta brua. Bo ta comprende? Nan tin growth, echt healthy growth. Bo comprende? Dus, anto e nan mi ta purba splica e hende, no, no ta pasobra ami ta un loctician, e ta gedoogd, ok, pa ami cana cu mi cabey a hacindo aki. No, ami a kies pa, e no ta bother mi. Esey ta e difference. E ta atrobe e lifestyle. Lifestyle. Pasobra ami ta un hende,

Sí, pero esei tambe ta pone ku hopi muhe pretu tin las di alopecia. Bo ta komprende? Alopecia atraxia, dus nan mes ta bezig ta laga nan propio hair line disparsé. Ta muchu apertá, e ta muchu apertá hopi kos. Anto esei ta kemba tur kos, dus bo por tin lòks, anto e ta muchu apertá. Bo por tin flèktu, e ta muchu apertá. Bo por wanta bo kabei pa simannan asina, e no ta bai pasobra nos kabei ke. Shrink. Bo ta comprende? Awor e bo bisa dor cu bo mama ta colo mas cla. Si. Anto tabatin moite no sa. Si. Pero den mi caso, mi mama ta yu Corsou, afro. Yes. Yes. Anto e tampoco no tabata sa con pa manch mi cabey. No. Tus ora mi ta puntra, ok, pero con bin nos mes of Yeah. hende di color no sa con pa manage nan cabey? Historia. Bo ta bay back na historia e ora ey. Bo ta comprende? Wak, nos ta bini di diferente parti di mundo. Nan bisa si. Tok manera, anto kiko ta pasa ku na e momentunan ku bo no sa kon nos ansestronan tabata hendel nan kabei einan, eigelik bo no sa kiko ta pasando ku bo mes kabei aktualmente. Tok manera, produkto òf fain en ok, pa mi at all nit ok. Mi mester ègt un produkto natural pa mi por bisa mi ta haña e produkto ei ok. Pero kiko ta pasa si nos ban bèk hopi tempu bèk? No ta tin tur e produktonan ei, anto nan kapé nan ta ta perfectly fine. Bo ta komprendé? Dus tur e kosnan hende tin bay siña atrobe kon pa hende nan kabé. Anto bo por bisa si ey fácil pasobra mi por sende wak un vidio riba youtube wak pasobra asina nan es natural asina awey mèn shea butter ku zet aki zet ayá pero E no ta nodig eigenlik. Mi ta komprende bo mester sa kon pa siña usa bozetanan pa bo kabei. E no ta supos pa bo laga nan keda den bo kabei. Dus tur e kos di ta knowledge, knowledge, knowledge. Anto si bo ke tambe. Pero hopi bia hende ta gusta keha. di algu, den e kaso aki of di nan ka bay nan, pero nan ta buska solucion. Pero mi ke bai djis bek di loke ku bo a traha, pasobra ami ta un hele ander wereld di abo. Correcto. Ke manera, bo wereld bo no ta usa hopi producto. No. Serka nos juist. Yes. Bo no mester, pero e producto ta importante pasobra bo ta tin ku moisture e kabei. Si. Pero nos ta bai nos ta drai mas tantu riba. e healthiness pa kabei. Correcto. Anto un kabei natural semper it's all about moisture. Yes. Anto nos ta hasi e nos ta define e curls nan. Anto pa bo haña e curls nan bo mester di e moisture. Yes. Dus pa bo peña e kabei dushi saka e konopi dushi. Yes. It's all about the product. Wak, nan mi bisa esaki yes I am a loctation. Yes nos tambe mi ta bisa nos pasobra nos ta un team di seis ocho hende nos pensamentu en berdad di pasobra nos ta hasi natural hair tambe bo ta comprende nos pensamentu di products ta e producto si e ta un producto ku bo por kome it's fine si e ta un producto ku ta disparse It's also fine. Pero n'e momento cu bo pone cierto productonan den bo cabey, anto mi pone un camera riba dje anto mustra bo, pasobra mira actually cu bo bo hair folliclesnan ta bezig ta verdrink, basicamente. Bo ta comprende? Dus hopi bia eigenlijk cabey in general, no black hair so, cabey in general no mester di tanto producto pa e ta gezond. Bo tin ku bay wak intern tambe. Bo ta komprende? Bo ta bebe bon, bo ta hasi sierto otro kosnan bon. E produkto ta oke si e ta un produkto oke. Bo ta komprende? Pero hopi bia e produktonan ta simplemente pa bende, anto kímiko. Bo ta komprende? Seita e kos di mas importante, lokual ku ami ta siña mi visitorsnan ta si bo ponel e riba bo kurpa e keda pará einanan. That's not a good product. Si bo smere, e disparsé, el a bai. Pero bo a bo a menshoná orate e e echo nos e kabei ku ta salú. Pero ere kon nos ta definí un kabei ku ta salú? Kiko ta e. E no ta koreus. Atrobe, atrobe. Prome cu bo drenta esey bo tin cu hak e lifestyle atrobe. So e ta bibando enteramente un otro lifestyle for di ami cu loke nos ta kere den dje. Dus e su pensamentu ta enteramente otro for di nos. Atrobe nada no ta esun di mas corecto. Des e ta corecto pa loke bo lifestyle. Yes. E ta corecto pa loke ta fit abo. Tambe co pasobra manera wey bo sa menciona over di e cambio cu bo ta haci. Pa ku bo lifestyle ta fásil òf. Pero e ta realidat fásil òf ta flohera? Òf bo sa kon nos no nos no tin gana di dediká pasobra nos no stima nos mes sufisiente dor e bahasha ku nos a bin kuné ku historia sklabitut bo no a bin ku bo peña manesia tu dokumenternan di bisa anto ba bin ta bou ap un negligensia ka para bira flohera. Ki boso ta pensa over se fiju? Si i no. Claro tin hende floho cu no ke haci nan cabei. Dus semi no ta bay saca afo. Bo ta comprende? Pero tin hende cu no ta floho y si ke haci nan cabei tambe. Pero tin hende tambe cu ta simplemente di blind pa cierto. produktonan ku nan tin ku keda kumpra dor di sierto knowledge ku tin pafó, sierto videosnan ku bo ta mira, reklamas, tur e kosnan ai bo ta komprendé kos bo ta keda kumpra, kumpra, kumpra. Ami temporada ku mi tabata naturalista dus mi no tabata tin lòks kere mi sigur un shen euro mi tabata gasta na zeta, produkto ku tur e kosnan ai pa kabei. Pa cabè niun no ayuda, tur echt a duna mi solamente casca, alergia cu tur e cos me. Bo ta comprende? Anto then again mi tin cu bisa inderdat life style it's a thing. Wak, si bo tin alergia cu tur e cos me then I'm your girl I guess. Bo ta comprende cu mi caminda pa sombra. Riba esei mi ta hack in. Dus e momento ku mi mira algu sin produkto mi por mira kiko oh por ta te se bo tin algu kiko bo ta kome bo tabata tin stress sierto preguntanan ku mi por stèl un hende dor di tin e knowledge di años kaba pa mira an kiko ta pasando pero then again it's a life style bo ta komprende un hende ku ke ku su lòksnan di drai ku produkto mi na kere ta sinti su mes komfortabel riba mi stul. Paso ta turbia awe e mini seka mi e ta bay tende mesun kancion no no pone produkto no kiko pero un hende ku ta mi no kende bisa open minded paso e ora ta mustra ku mi ta yama un otro hende no open minded pero un hende ku ta kis of ku tin similar life style exactly bo ta comprende un hende ku tin similar life style lo comprende lo of comprende paso konta lo bisa ey no esaki ta work for me. Bo ta comprendé? Hopi bia mi ta haña un voorbeeld. Esaki ta un mi ta haña ku hende ta puntra na mi, Sí, mi tin ku usa apple vinegar, kiko det pa laba mi lòksnan? Actually no, pasobra si bo no ta pone nada den bo lòksnan, pakiko lo bo tin ku bai hasi tur e kosnan ei? Bo ta comprendé? No need to do that. Ami. Begin no Jesús maka bia si shete aña ku mi loksnan. Si, shete aña ku mi loksnan. Anto, promé ku mi a bin biba Kòrsou, mi tabata traha den un salòn na Hulanda. Anto i nanan nos a ser rekonosí ku un un liña di dos produkto, sègmar, ku ta vegan. Amazing pa tur hende dus blanku, pretu, geel tur hende tur hende su kabei anto e produktonan ei ta produktonan befobel ku nos ta bisa ansi ok sei ta its actually doing something bo ta komprende a lot actually skon produktonan echt pensa na pensa derover completely vegan bo por sken nan bo skon bo por haña informashon ora tin para inter un lista ku bo no ta komprende den. Doesn't make sense. Un naturalista ta bai kumpra produktonan di kabei, mi ta kos na un hair store pero mi no ke bai hinka hende den hòki pero let's be honest mi no a yegi mira un yu kòrsou òf un mi ta kos na un afrikano aki nan ku tin un hair store. Bo ta komprende kin muhé ke mel o ami komo muhé pretu ta bai seka un meneer ku no parsemi at all anto laga e duna mi advise di ki tipo di produkto ami tin ku usa nta e koe strano. Karenta kla bo ta ora bo lesa e ingredientenan tan. Bo ta komprende asi esaki ta kres e kabei esaki ta kres e kabei pero e hende no ta bini di kaminda ami ta bini. Anto mi ta haña e punto interesante pasobra ora bo ta bai sluit an na oke te na unda

Di mi productonan besey mi tin hopi moita di pone mi productonan den botica tenda. Ah bo ta traha nan? Si mi ta traha nan, mi tin moita pa mi ke dal e stap di pone nan den botica pero e informacion pa ami ta hopi importante pa mi duna e cliente anto den un botica Mi no t'ei, of mi hendenan ku ta traha pa mi no t'ei pa splika e kliente kon bo ta usa el, esaki ta importante tal manera tal manera dus e informashon pa tras di e produkto ta hopi importante. Anto ori dor di knowledge bo ta haña ku manera un ami beforbel mi ta prefera kumpra un produkto ku mi sa ku ta e a traha bo ta komprende mi ta suport local business ku nan a traha nan zeta nan a traha nan kiko nan a traha nan bo sa kon nan mes kosnan. Mi ta prefera di hasi esei, mi no ta bai serka un hende ku no ta komprondé mi kultura, no sa kon mi ta bai ta. Serka ami, ora ku mi a start ku mi journey, ora ku mi tabata buska produkto, semper mi ta ta purba wak un produkto ku mi sa di algu ku mi mama bin ta bisa mi di dje. Esei si, ora ku mi mama ta peña mi na mucha, mi bin ta mester di koko, rosmarein, maser mi kue ri kabes, promé ke peña mi, masere, masere, masere, peña mi kabei, dus. Ora mi ta buska semper ta ok si tin zet di koko e ta zona bon si tin roos bahrain e ta zona bon pasobra asina bo a custumá cu nan pasobra juisto ento pa ami si e producto tin e coy e ta laga ami a yaga ni teste locual cu ta hopi importante tambe den e producto nan e bo tin cu sa tambe unda bo ta biba bo ta comprende so un amigo locks mi bay hunta zet di koko den mi locks nan e ta stòp e ta yena bo ta comprende voorbeeld locks bo tin cu mirele como un magnet. Pasobra anto òf èntlik mas bien komo un spons, un spons ku ta apsorbá tur kos. Dor den momentu ku bo usa sierto produktonan ku ta manera zeta òf whatsoever ba basikamente pone un lag di magnet ariba bo lòksnan. Dus tur kaminda ku bo kana, kere mi, despues di un luna bo ke bai usa apple vinegar pa limpia bo lòksnan. Bo comprende dus si paso mi ta haña interesante chispa bin bek riba e parti di business paso nan ta bisa cu black women ta esnan cu ta gasta mas tanto seng riba beauty products aduer mi ta trobe oke unda e link ey ta di unda e aceite bin e ta bin di un lack of self exceptance cu juist nos tin cu keda cambia nos mes paso nos no ta acepta nos mes manera nos ta of paso nos Kabei nan ta gasta di berdad? Of con ta bisa nos ta gasta mas sèn pa cuida nan? It's a lack of knowledge first. Pa cuminsa e kabei natural ta tuma hopi mas tantu sèn cu un kabei cu ta gewoon full di straight so. So un kabei di straight bo no ta bay usa tantu producto den dje mesun tantu cu bo ta usa e kabei natural. Kabei natural bo ta usa mas tantu producto esumber e ta rikrintiki mas tantu moisture cu e kabei natural cu e kabei di straight. Pero bal nan djeki bay di street bo tin endenan cu tin eke bay di street nan ta biba cune asina leuk en alles pero bo tin endenan tambe cu ta usa wave cabay falso tur e cosnan ayi esey tambe ta actually un big part di tur e multimillion dollar business ey pasobra esey nan tur ta tuma miles y miles y miles di cen.

Pero esey tambe ta mescos um it's funny pasobra bo bo ta haña un hende cu lo paga no ni wak tres bia pa paga un na mi no ni bisa mil na mi bisa cinco shen pa un lace wig. A mi tampoco nunca mas a casa en pa wave y lo mi no quiero lo mi bay esa kele facil por ta un bia leuk en alles un cos otro mas por bele that's it pero mi no ta imagina mi par de rimi. Pero pa pone bijvoorbeeld locks nan lo no po nan lo no paga dje tanto shen. Kaba ku ta algu, no tur hende naturlik obviously, pero e ta mas bien un struggle, bo ta komprende? Lokal un maner trabel kijk un. Pasobra tin hende ta pone fo locks e eh? Dame di bisa ai. Si. Entonces ei tambe ta un parti ku ei mi ke e locks nan. Fo locks, inderdat, pero kon nan ta pone e fo locks nan? Cu hopi producto, hopi pertá. Dus esey pa ami no ta un protective hairstyle. Bo ta comprende cu mi ta bisa? E fo locks no por ta pisá. Sorry, fo locks ta locks falso. Sí, pero hopi pisá. Dus a esey locks no a cuminsa drenta locks tambe como un industria pa. Bo ta comprende cu mi ta bisa? Pa traha, corecto. Dus tur style e ta bay mee cu e trend, eh. Dus locual cu ta na moda eseynan ta bay haci. Bo, si mi tin befòrbild un pakete di extensions den mi man ten'é awor-aki, laga nos bisa un cuarenta extensions ku ami a traha, e no ta ni pisa sinku kilo segun mi, ni teinse no ta pasa ni tres kilo segun mi, bo ta komprendé kimin a bihaña? Pero si mi tin e fowlòks wantá, e ta peso, anto esei no ta bon pa bo kabei, pasobra e ta ranka.

Pero e tambe ta kai bai fou locks si? No, absolut nit. Di e ta un locks falso toch? E ta locks falso, pero fou locks ta otro. Kiko bo ta, kiko bo ta? Fou locks ta mas bien pisá. Fou locks ta esun ku bo ta drai er omheen. Bo ta komprendé? Dus bo ta huzando basta kabei pa bo hasi esei. No, pero pa ami fou, fou falso.

Kal kara mi ta tende hopi? Pa ta hopi eerlik, nunca m'a compro un di e benamen ei. Dikon? Con nos lo bisa cu ena papiamento na nos cuminsa ena? Pakico lo mi tin cu bay haci un protective hair style? Ki esey ta bisami? Ki. Bo por mira un lace wig tambe como un protective hair style. Eigenlijk. Nta kiko mi ta bisa proteha mi kabes di bo? Ku bo ta keda mishi mishi mishi ku e kabei hopi. Pa dunele un rust. Dor ku kabei natural bo ta bisa ku ne konstantmente, bo ta piñele. Anto hopi peña peña skeiru skeiru tambe por damage e kabei. Pasobra en reality e kabei natural ta mustra fuerte pero e ta mas fragil ku un kabei ku ta liso. Dus bo keda peña kada bes tur asina. P'esei nan ta yam'el un protective styling pasobra bo ta bezig ta pone e kabei den un estilo ku bo no ta bai mishi ku ne hopi, ansei bo ta protecte. Pero oke. Pero e protection mester bo mester mira e result. Mi gevoel ta e protection pa ami mi wak e pa ami e gevoel ta e protection mes tin chance di hasi daño. Sí, pasobra tin hende ta hasi banda. di mas kuné. Yes. Oké. Bo no por laga sierto mané un fowlòks beforbèld, ami mi ta yam'e awor ki un ratu fowlòks, bo no por lag'ele mas ku tres luna. En geluk no mas ku un luna mes pasobra e ta hopi pisá, e ta ègt hopi pisá, dus e ta e ta kibra bo kabei. Pero un nos ta yama di nos lòk extension, anto si bo pone esei dor ke ta asina fofo. Bo por nos ta bisa bo si tres luna max pasobra bo tin ku sa kele sino bo kabei nan ta bai kuminsa lòk pasobra esei ta e natural state di bo kabei nan di tur hende su kabei bo tin por sta si ta lisu òf no lisu bo ke desempeña bo kabei nan eventually esei e ta bai asi pasobra naturalesa ta lag'e a hasi bo ta komprende pero i nan en berdad ta hopi importante pa bo sa okay kuantu kabei bo tin ku usa wak mi tambe tabata flèk tur hende su kabei mi ta un kapster bo ta komprende tur e kosnan mi no ta hasi mas pero Si nos wak bon, kaminda ami ta yega p'e un hende ku tres paki kabei òf kuater por ta maks. Otro hende bo ta tende ocho paki kabei, dies paki kabei. Bo ta komprendé? Dus èngeles a bin un, no ke a mi e ta sinti manera un business move pero p'esei nò. Pero a bin un move di protèkte hèr style. Pa educa nos, pero e ta el a sali fo'i man tambe. Claro. Avece mi ta sali de manera cu bo ta. Marele tambe den bo cabei no? Pasobra bo por ta bo tin hopi cabei pero hende ta coe nan haci nan mucho stijf. Si. Anto esey ta kibra tur bo edges nan, kibra tur bo cabei. Esey tambe ta un parti negativo di e protectie style. Esey ta siempre bo busca un hende cu ta haci el los. Yes. E tristo ta tambe cu tin bia bo ta haya bo cu hende cu ta mira ku nan ta perdiendo kabei pero dor di e shame di no kana ku nan kabei nan ta sigui riba dje. Pero a e ora ei let's say si nos bai bek den tempo un protective hair style por ta gou un siboyo tambe riba mi kabes parti parti mi ta tipa mi yu lo de siboyo lo de siboyo mi no a bishi ku nen siman largu nan ke. One of the best protective styles. Pero boso a tin otro tips asina di cosnan cu bamos bisa casero, facil, cu accesibel cu hende por usa pa nan cabei pa cuido? Tin bien cosas cu tin. Pa usa pa basa na cabei bo poi eso inter bo cushina mes. Bien cosas tin. Sí, entonces solamente bo mester tin e knowledge. Bueno, nos por biaha a menciona yen cosas awe pero eso ta bira un otro podcast. Pero tin yen cosas cu lo bo por usa. Den bo cushina mes bo usa. Bo mester sa. Sa p'esei hopi fe mi ta bisa e sèn ku bo ta saka pa luna ku bo ta bisa bo ta saka hopi sèn en bèrdat por ta tuma hopi sèn pero no ta mester mester pasobra bo por kuminsá fe bo mayonèz, bakoba, webo, honing, awakatu, aluei tur e kos nan por uza tur e kos nan por uza tuma kafé. Mi ta gusta bisa hende tambe uza nim kenda nim by the way zeta di nim tambe ta hopi bon pero nogmas then again ami lo bisa un hende Usa e zeta riba bu cuer y cabes, anto sakel e bek afora. Despues usel como un hot oil treatment anto nan sakel. No keda keda pone pone pone riba dje. Bo por usa nan como zeta, bo por usa nan como te tambe. Tur e cos nan. Tra steam e, rozemarijn, lamongras, tur e cos di tra un te gou nan sindi aki spuit den bo cabei tambe ta un manera cu bo ta Hoe zij hinke e beneficio. Anto zij ta eigenlijk tambe, zij ta tin su beneficio. Tin, zij ta, tur zij ta tin nan beneficio. Ta, sa bo mester sa kon pa hoe zij e si. Anto e nami ta sinti ku tin hopi hende ku ta papia hopi kos. Hopi kos anto bo ta haña. Anto bo ta haña, ok, pero awor kiko, no e bèrdat, pero unda, ken bo ta sigui, no? Anto loke bo a menshoná tambe e parti di e trends, bo ta keda haña diferente trends, anto. Aparentemente como hende muhe nos ta gusta bula riba e siguiente trein di un trend. Anto no esei so, caminda bo bai, bo ta bai cerca bo hairdresser, bo ta bini cerca bo loctician, whatever the names are out there, si bo no mira un vooruitgang den bo cabei esei ta nifica bo tin clearly something wrong, bo ta comprende? tin clearly something wrong. Pero mi ta benieuwd pacu e parti di e trends. Ten bosan clientenan. bosan tambe ta haña bosan cu cliente cu ta keda cambia of cu. Si, bo a haña mi cu, nos no ta menciona nomber. Definitely not. Bo a haña mi cu un señora cu a puntra mi si, and it's beautiful, echt, mi no ta, mi no ta sinti aki na Paris pasobra mi ta mohos, pero e ta echt, e ta beautiful e trend ei. Pero se ta mi bo no por bin cu algo asina. E ta ke locks anto e ta ke su puntanan di krul pero el a mustrami leder li ki tipo di locks e ke anto ki tipo di punta anto ami duende cu mi boca tin biaha no ta para ketu dus ma echt wak a kemi di cu ne ke si bo ke bo ke locks di Zimbabwe anto punta di Venezuela. Mi no ta bes ta follow bo, bo ta comprende? Mi no ta bes ta comprende e doesn't make sense it doesn't make sense. Awor con bo por tok sense into someone pasobra nos tin cuminsa cu nos tin cu acepta nos cabal natural esey ta un gran parti es parti ochenta por ciento di inter e appointment cu bo bini ta den den e consultation ey pasobra e ta e ta ta un psicologo nos ta Ya, sin studia nos ta sinta ei nan ei. Mi ta sintia liberal pasobra hopi biaha un hende ta bini botana hendenan ku ta asepta nan mes ku no a asepta nan mes ku nan no por mira nan ta bin kaba e marana no por ni lòs e kos ei ku mi aki den nan no mester tin niun hende pa niun hende wak pa mi wak e pida kabei nan tin bèrgwensa kabei nan tin botana yama di tur tipo di hende anto bo tin ku bai kòmbersa ku e hende ei tin biaha nan ta bin ku un potret nan ke

Dios a crea bo así ni. Ta sende que nos awor lo nace. Yo que me diga, esaki bo tin, bo tin cu gewoon embrace it. Het is moeilijk in het begin pasobra society a siña nos tal manera ta beauty, esaki ta beauty, esey ta ma, esey ta bunita. Anto mira, e e e e porta e cabei virsi, tin ta wordo mira como e cabei di mas bunita. Pero bo por hasi asina hopi cos cu si ta bunita una bes bo embrace it, anto esey ta parte di mas importante, bo tin cu embrace it, bo tin cu yega na un caminda cu bo ta cana cu bo cabey, pecho no a laira, asina bo drenta hendenan, si, anto ta e cos ey ta trek hendenan bira wak bo bisa bo ey bo ta great, bo self confident, e self esteem cu bo ta haya esey ta e cos. Maske kon ku bo ka bai ta, bo self esteem tin ku a sumida. Esei ta loke mi ta keda papia tur bia di nobo ku e klientenan. Tin hende ta bin kuné, tin hende no tin idea. Nos ta papiele, papiele durante tempu bo ta mira e ta kambia hopi. Pero manera mi sa bo e ta ochenta por shento di nos. Entonces e ta berdat tambe dor ku ora e momento ku un hende. mes no tin e self esteem ei y ta haña su cabello na mou oso te sete momento cu eigenlijk tur hende rondoná di dje ta bay bis'é mesun cos. Pasobra bo no ta strale uit, no? Exactly! Bo ta comprende? Mi sa si bo ta tende tambe tin biaha nan ta bisami sí pero abo e ta para bo bunita. Sí, ami no. Really? No, e no ta para mi so bunita. Mi ta hañ'é lek bunita. That's the thing. Pero si abo ta hañ'é bunita tambe bo tin cu. own way. Exactly. Anto e nan, mi ta puntra mi mes tambe van ok, pues nan a bisa no bo ta haña hende anto nan ke kabia i ban bisa di Venezuela pero nan mes ta African descendant. Anto e ta bay. mira ok pero unda e cuestion di identidad di aworita bin? Exactly. Cu ken mi ta identifica mi mes anto di con? Esey. Anto tambe e parti di e beauty standards. cu pa tantu aña dor di sclabitud, dor di e e bista oirocentrico, no, e europeo ta e ideal, anto tur sobra no ta conta. Anto ora tin hasta teorianan cu ta papia di black self-hatred, no, di ok, di di unda e e rechaso di bo mes, di bo mes identidad ta bin, anto e link di sclabitud cu tantu añ Ta un imagen bo haña van no, mané bo taba no ta bon. Sí, e ta keda bin, e ta keda ripití. Si e, si e kadena i no wòrdu kibrá, e ta keda wòrdu ripití den tur e generashonnan ku ta bini. Sklabitut a dura kuater shen aña. Nos no a ni pasa shen aña, shen i piku aña. Ni doshen. Ni doshen aña na drechi for di sklabitut. Nos a yega leu, sí. Pero nan a dura kuatrushen aña, generashon tras di generashon, pa kibra e sanger i hasi e hendenan hasi loke nan ke. Des tur e kosnan nos tin ku bai saka for di nos sanger atrobe, no? Des it will take time. Pero banda dje esei, bo tin ku saka, pero bo tin ku dil ku bo nos ameks tambe. Anto esei tambe ta wak, esei tin tin mix un kos ami ta mira el komo positivo, positivo pero tin e parti negativo tambe ku un hende ta mix pa e yu sali kolo habri òf pa e yu su kabei bo ta komprende kibi ke me? Den its not healthy at all. Anto esei bo ta yama ku tin biaha mayornan ta bini. Ku nan ta dos diferente kaminda. Un hende kolor kla, un hende kolor skur. Anto nan tin tres yu, kada un yu tin un otro tipo di kabei. Ke bo no por bisa nunka kon e lo mei ta. Anto si bo si bo tin un piki mala suerte bo ta yama ku un mama ku ta bisa, no pero este su kabeinan ta mas bunita, mi no ta komprondé dikon abo su kabeinan no ta bunita. Bo ta haya bo

En a funny way mi ta bisel esi ku nos tin ku papia e kos un tiki mas mihó dilanti e yu. No ta eksistí mal kabei. E yu su kabei ta asina aki, ma nos tin ku dil kuné asina aki. Awor ke den dos mil binti kuater. Den dos mil binti kuater. Mija bo sa kiko ta kos tambe word choices, eh. Sí, pero atrobe e mama, sorry, e mama tambe no sa mihó, eh. Korekto, bo ta komprendé? Palabranan ta algu ku ami ta haña hopi importante. Un voorbeeld, ami no ta yama nan dreads, mi ta yama nan locks, pero si ta un choice ku mi ta ku mi a make. Anto mi ta siña mi visitornan tambe dikon, dikon dreadful mi no ta ins ku e palabra. Mi ta komprende pasobra mi no tin nada kinan ku mi tin bèrgwensa p'e. I just own it, bo ta komprende kiko mi ta manda? Dus i nan mas disidí ku nò, ok. I'm not calling it dread wak logisch bo no por bai bisa hende no yami el'e dreads paso ta un cos tambe cu tin hende tin sentimental waarde na e palabra pero I choose to call it locks paso bar pami e vibracion di e palabra ey ta zonami mas bo sa con mas mas leve e no ta pisa un palabra tambe cu mi no gusta usa ta cabey duro. Bo ta komprende kimi ke men? Kabei duru, ami no ta usa e palabra ei, mi ta yam'el e kabei ma struggle tres aña pasobra oko esaki mi ta bibando na Kòrsou tres aña, anto mi a ègt pensa papiando ku tur mi vesitersnan dikon mi ta bay yama e kabei aki? Kon mi ta bay yama e kabei aki? Anto ami a disidí pa ami mi ta yama mi kabei kabei fuerte, pasobra mi tin kabei fuerte. Bo ta komprende? E tin hopi historia. E tin hopi historia su tras. Dus pa mi ta kaba e fuerte. Anto na hulandes mas bien pasobra palabra cruz tambe mi no ta usa ele. Na hulandes ami ta yama el sterk gekruld haar. Want dat vind ik mooi. Tabata unu nos presiso loke nos ke rega na dje tambe despues. Kiko ta umba na mi? ku basal lo duna kabei awe tin algu lus a mi ta bisa semper kabei natural kabei natural asi nena nan bini ku kabei duru ei yu aki tin kabei duru no su yu a fia señora guarda un nos no ta usa kabei duru aki nada kabei natural anto fural duru ta ora bo un poco duru mi kabei no ta duru kabei natural awor riba bisa algu tambe awor riba bisa algu bo dies ne ki nos kabei ta delikado en geluk kabei europeano ta kabei Duru! Mi purba, pasobra den ora bo ta hasi lòks mi purba kibra un pida kabei mes no, e kabei di un europeano ta kòrta mi dede, nos tipo di kabei ta hasi taks kibra. Bo ta komprende kiko mi ke menti? I si bo no sa e kosnan aki bo ta biba haa pero warda e no tin logika den dje hende a gewoon papia pa papia no a mi kabei duru. Vulnerable of kon palabra bo usa em e ta. E ta delikado i alabes e ta fuerte. Klaro. Anto semi ta haña ta algu ku nos por tuma tambe komo no me ta for en general. Klaro. E delikado ku nos ta pero nos ta fuerte tambe anto embrace tur dos banda. E takes time it will take time pa nos sali for di mentalidat di tur e kosnan ku nos ta den pero atrobe nos tin ku kòrda ku. Tur e cosnan aki tin nan pasado cu a laga nos yega nan ne. Anto nos no a ni yega na mitar di e tabanata. Juist. Entonces e tin. Semper bo tin cu bay bek eh na tin un palabra yama sankofa bo ta mira un para zeg maar e simbolo di sankofa ta bo ta mira un para pero e ta cu su cara. bira pa ta wak patras no ta nifikashon ta you have to go back and take it bo ta komprende? Dios semper ta sa algu di kon nos ta sinti aki bo tin ku bai bek den historia pa bo wak kiko ta e onderliggende issue eigenlik. Awor tog mi tin otro pregunta pasobra nos ta papia wak hopi over di e kolo pero nos ta papiando tambe di ser femenino nos hende muhé anto e nan mi ta Segun mi bista of mi perspectiva mi ta kere tambe como hende muhe en general nos ta carga hopi conditioning tambe, no hopi programming pa cu kico ta un bon hende muhe. Den e sentido e tambe mi pregunta, bosan tur awe a pone make up? Ami no. Abo no ha. Con bosan ta bra cu e parti ey, cu make up, dus tambe cu ta un cambio uiteindelijk di bo estado natural. Sí. So, I'm a girly girl. Cuz mi yu tambe ta un girly girl. Awor yu cu cinco aña mes, e ta para den spil, mi ta kere leta dimi, e ta leta make-up. Entonces mi ta kere si ta gewoon bo loke balanta cune. Loke balanta. Ami a participa na Miss Verkiezing, modela, ke manera mi tabata den e wereld ey. Ke manera, it's

pero e ta sali casi make up tambe dus e no ta algo cu echt ta something nunca mi no a usa hopi make up tampoco nooit mi tin hopi alergianan di make up dus mi no por ni usa hopi make up lo bo no haya ami bijvoorbeeld con foundation pasobra ami mi ta sinti manera algo ta pasando bou di e foundation boso con? Pues mi por haci mi wenkbrauw si mi por haci mi mascara lipstift That's it, mi gusta mas bien plak stenchi ki kosnan. Bo ta komprende? Pero mi ta yam'e plak kat pero mi sa sinti bes ta beledig awor aki. un komo ta yam'e leu bo bo ya e foundation sahamber bo ta komo si bo ta komo. Ami lo no por hasi esei pasobra simplemente mi no por kuné ni ni na hulanda ni aki nan nan gewoon e no e no ta bai pa ami. Maskara mesun kos mi tin mester di un vegan maskara pasobra si no Mi wou ta cuminsa basha awa. Bo ta comprende? Dus tur e ya. A mi ta full full fo'i mi comfort zone aki. Bo ta hopi early. Ta pensa awa no sa make up tampoco, ya? Mi staba full full ta bay. Awa ke ta pone paso mi di cu Evita. Something fun. Dje drecha e ban brou pa mi sali muchu bleko so tin un par di spot un tay to tra. Tin trabou pa hasi. E vita go all off. Pero bunito, pero ta mira, it's a natural, it's a natural thing, ya. Di bo tambe e otro conseho? Ela por a mucha shi ta un daki na evita pa saca e fo mi comfort zone, pero. A dun daki na luz pa saca ami fo mi comfort zone. Ami normalmente mi ta echt sinti manera di con e cabai ta keda bai abao. Mi sa ta loke mi mama ke, pero ami gusta nan bai ariba, anto e nan pa ami e ta manera. Mi ta sinti ku mi kabei ke bai ariba. Si kon mi tin ku bai fors'é den un shape kaminda e no ke bai, anto loke mi ta interesante e e link paso na Afrika nan ta bisa ku kabei eigenlijk ta e konekshon spiritual, paso e ta part e parti mas haltu di bo kabes, dus e nan bo ta connect, anto e nan yora ta miti bisa oke pero spiritualmente ki ta pasa ku nos si nos keda ku wave flèhtu, dus keda manipulá e konekshon ku kisas algu mas ayá. Pero yo quiero, sí. Sorry, pero esei tambe ta bisa over di, pasobra bo a papia di e parti spiritual, e ta un protekshon tambe pa wanta energia. Pasobra a hopi b'e ora bo ta den un sierto state por ta incomodo of segun mi tog stikum stikum prome cu bo ta pensa e si mi por corta e cabello nan ki un rato mi ta haña un alivio mi sa ami a yega haña mi ki gevoel e to cu m'a sinti un momento e mi cabello nan ta tin cu bay pa mi curp a haña un alivio y y y haña un energia extra atrobe dus e nan mi por relate cu e parti spiritual berdad cu tin un coneccion cu. Si bo no bo para ketu na dje, sin tié bo no sa ku e tei. Bo mester ta enciundo ku bo mes tambe pa bo yega aina nan tambe. Pero boso a tin experencia den boso bida ku kaminda cambio di cabei tabata relaciona ku cambio den bida drastico bijvoorbeeld? Nan ta bisa semper ora ku un hende muhé corta su cabei ta pasobra e ta cambia bida. Ami semper ora mi a corta mi cabei mi bida a cambia. Definitely si konekshon souiso kono ta ser konosé mi mes tambe bo ta wak manera ku mi tabata bisa mi no tabata sa kon mi kabei tabata ta mi ta sa mes ku e krul bunito no tabata eksisti dus ya un kambio total bo ta wak manera pero ami tambe ta den dos engeluk pasobra mi no a tuma mi no a bisa gudbai Na mi kabé, mi afro eigenlijk. Bo komprendé? Dus mi afro te ainda. Mi tambe ta tene hopi tempu sini. Yes. E ta krul. Manera word ku mi a splika bosnan, kabé e lòks a bini Zimbabwe, anto e punta ta bini Venezuela. Te esaki ta e trend ku nan ke awor aki. Bo ta komprendé? Pero eigenlijk, si bo sin knowledge, bo no ta sa ku an e tin su trabou tambe. Pasobra mi por laga nan keda abrí, pasobra si mi laga nan keda abrí sin peña nan, ke ta pasa? E ta lòk. Bo ta komprendé? E ta lòk. Gewoon. Dus,

Tin un cosa ki nan ta haber na Corsou cu nan ta baha bo. Con ta cu bo rastanan. E rastaman. Si mi ta bati den mensen mi yama locks malu malu dread. Pero that's a good thing. Malu malu dread locks. Si si rasta no. Si mi ta haya bo sa kiko den begin cu cuminsamentu cu mi a bin biba aki nana mi ta bisa bo un hopi eerlijk e tabata un trigger point. Bo komprondé mi? E ta tabata un trigger point òf si nan yama mi rasta. E ta tabata nan yama ke? E si mi ta wak di pa mi. Bo sa kon? Si. Pero, m'a siña di para ketu un ratu si mi tin tempu. Si mi no tin tempu, mi no tin tempu. Pero si mi tin tempu, para ketu un ratu i splika. Bo komprondé? Asombra hopi bia hende ta hadr van uit ami ku mi ta rastafari, no? Agan bo mira mi baila règhi. Bo ta ègt kere ku mi ta un Rastafarian indeed, pero mi no ta un Rastafarian. Bo ta komprende? Mi tin mi own beliefsnan. Ora Rastafari tambe ta ta un religion, un grupo. Exactly. Anto hopi hende no ta komprende esei tampoco. Exactly. Bo ta komprende? Esaki esei nan ta yama tur hende. Yes. Bo ta komprende? Dus ta esei tambe tur dia mi ta para tòg ketu anto splika sierto kosnan. Dus, ya.

Renaissance enanan anto un meneer ta pasa anto e meneer bisa ami mi ta tin mi kabei marare den un duki anto mi echt mi no sa ken e meneer ta anto e di ku mi asina mi gusta bo kabei nan asina nechi wanta ariba anto mi a keda waki pero I have a specific way to look at someone when I'm not on the same vibration at all so mi ta mane

Kasi un aña sin hasi mi kabei tambe. Dus e growth ta all over the place, all over the place. Anto mi ta kisi, bo no ta haya mi kabei bunita asina ei? Anto mi ta kere ku el a kompronde mi òf kompronde mi tono òf sinti ku el a actually bisa something ku no ta da tjie positif ei. No, pasobra eigenlik dikon mi no a puntra bo bo opinion eigenlik? Bo ta kompronde ke mi ke mi ta kompronde bo ku e style ei bo a haña bunita Pero bo por a bisa tambe, Ai esaki ta bunita kon bo kabei ta awe. Kla. Of whatever. Bo ta kumane, no, asina ki bo mester lag'é, asina ki. Sí, maná kos e otro no ta bon. Mi ta pone den bo feys pa bo mira kon mi kabei ta. Anto por ta e tabú di having natural hair of having locks. Por kibra. Por kibra. Bo ta kumane, pasobra mi ta bai skondele pa bo, bo ke pa mi skonde mi kabei pa bo, pero mi no ta hasi así, mi ta ponele den bo kara pa bo mira. Ta bon mira entusias dat dat was something funny by the way ya. Si something funny a mi por pensa riba dje ora ke echt hendenan ta gusta ora bo kabay ta nechi ora nan ta brua nan ta gusta nechi nechi nechi sin bia net ora mi kabay ta asina brua ku mi ta kla pa la be ora y tur hende ta gustele des confuse bo oh mi ta kebal e e.

E cos mas importante ta nica. Most of the time e hende ey mes tin su onzekerhedennan cu e ta bezig ta proyecta boso con. Exactamente, pasobra nan ta paden su wereld, ta esey ta e okeyo. Anto pensa mi ta kere ta importante pa nos tin e combersacionnan aki pa nos concientisa sociedad. Anto trese dilanti tambe e impakto ku komo environment nos tin riba e muchanan, riba e adultonan. Pasobra e environment uiteindelik ta yuda yùis pa bo lanta ku e self confidence òf ku bo ta lanta ku no, mi no ta bon mané mi ta. Anto. Anto nada no ta, nada no ta un liña rekto, esaki ta bon òf esei ta mal. Si bo ke bo ka bai di straight, si bo ke bo ka bai di wave, si bo ke bo ka bai. um, di dread, di locks. So porque boca bay natural, whatever que ta. Embrace it. Embrace it. Amo me se sinti ku bon con e. Si bo ta usa wave mens, be sure ta pa sombra bo ta like e different looks na. Exactly. No pa tapa bo Care. mens. Sí. Yes. A ser pa bo, no pa e fo. Exactamente. Pasobra tin esnan ku ta gusta, nan ka bay, pero ta nan tin ka bay chiki chiki ti bono, pero tur semana nan tin un otro wave. Pero nan ta gust'é pasobra nan ta kambia luk kada bes. Awe nan tin kabei krul, mañana nan tin kabei lila, otro mañana nan tin kabei blou. Esei ta dushi di por ta di tin wave ku peluka ku tur esei nan, pero bo ta hasi el e pasobra bo ta gusta e change i no pasobra bo ke skonde. Bo ta bisi hasi e. Si, yes, òf pa skonde loke bo. Òf ke lo ku bo sa kiko tambe, hopi bia bo ta haña Hende ta bisa, ah, si no, pasobra mi sa kinan ta bai bisa, of na trabou, of mi, mi sa kinan. Sí, io tambe mester ta oké. No, nos ta sinta aki na nan ku bo. Sí. Bo opinion ta esun di mas importante n'e momentunan aki. Mi no ke tende opinion di otro hende. Sí. Pero nos ta riba un isla tambe, sí, tambe pa make tòg. Obe moeilijk pa un eneko tin aceptacion. No, e ta e ta e lifestyle di e isla mi ta kere. Pasobra mi ta trende bo muy ku otro, trende mester tin algo di bisa di un hende su kabei of. Si, si, si. Ku sukon? Anto mira den kas tambe no, pasobra mi ta haña ami ku señoranan ta bin tin bia, ai mi sa kiko mi kasa ta e bisa, mi sa ku mi kasa ke pa mi kòrta mi kabei, mi sa ku mi kasa ke pa mi.

Bon Café. Ma pensa oc si mi ke cruz. Y mi ta kere e ta, paso e no ta marca con chikito bo ta, pero bo sa cu e. Cruz no ta bo. No ta bo. No, e no ta bo. Y mi bida tabata hopi blanco, eh. Anto e no ta, e no ta, paso ki, kisas mi lo pensa, ay si, cruz ta bunita, exotic, pero mi no tabata ke cruz. Paso e tin su consecuencianan. Y un siman pasa mi a papia cu un hende Como e blanco, nos a papia tur kantu whiteness di kos. E bisa si, mi no ta gusta ora hende pretu ta pone mi mas haltu. I mi ta bisa nan, no, pero mi ta pensa bosnan ta hopi bunita, paso ami ke ku mi lo ta mas, Light. no, mas, mas hur, mas hur, i mi ke krul tambe. I ma puntra e, Ok, pero bo ke e konsekuensianan tambe? Manera kon e lo ta si bo lo ta mas ku i bo lo tin klur na kos sèlf? Kon bo bida lo mustra? E tabata mira e, Ëh.